ye wò nɔvi lɔlɔwo me do gbe na ame sia ame va gbe keƒe aʋa la dzi ŋkɔ nye nye ɖem ne nya me yene va mɔ dzi dzagba na subscribe ne subscribe wɔ like mana ma vi dzɔ kple ame nɔvi ele veve ɖe akpa ma le veve ɖe ɖe kume ma do ma yi ɖe dɔme fufu la Ale be mele makɔ ya kɔ va mɔ dzi kple susu be makɔ le mɔ hã. Akpe ɖaɖa na ame yiwo le video ma kple ame yiwo le comment ŋlɔ le video te. Miawo le dɔ dzi. Nu yi mele magblɔ egbe eya nye dzideƒonya kple vuvo le dzime ƒe nya yi megblɔ va yi. Mebe eƒe gbɔ me ɖe megana ame ɖeke ne gblɔ na wò be awɔ ɖe esi gbo woɖo enye ya o. Apart from be mía dekɔnu me ƒe nyawo le mía gblɔe. mía asrɔ̃ nu la, susɔe la megakɔ fe o. Mía dekɔnu ƒe nuwo le mía fɔ mía zɔ dzi. Vɔ susɔewo ɖe be eh, si, wome, wome, wome penti ŋkume sigbe o. Wome ɖo awu ya sigbe o. Wome ɖo afukpa ya sigbe o. Awu, what I want you to do is to wear What pleases you? Do what pleases you? Eya me ɖi me magblɔ. Ɛɛ magblɔe kple kakaɖedzi be eƒe gbɔme ɖe technology ƒe game ye. Eƒe gbɔme technology ƒe game ye. Ta womatso ko agblɔ be Ɣeyiɣi ma geɖe me Teatamenɔwo gblɔ be, Agbeɛ ɖe tutuɖedzi ehiã be míanɔ tutuɖedzi wɔm kple susu be míakpɔ ŋgɔgbe. Technology gblɔ mele ɖe, gbã ega aɖewo hiã ega na amewo le kplɔ dzi ale be wova kɔe kɔ yi ɖe ATM me. Fifi la ega xexe na amewo ɖe kɔ yi ɖe Bitcoin kple blockchain dzi. Tutuɖedzi ƒe nyagblɔ mele ema. Ahan, eƒe gbɔ me ɖe. Enɔ le didi hoo. Va yi ʋɛ se ne nakpɔ be leke wole ʋeʋẽ. Va yi do to ne nakpɔ be gbe ka wokɔ le edzi, eha ka wokɔ le edzi. Ne ʋeɛ tsɛ wò tsɛ nàdui viɖe. Vɔvɔ le agbea me ao. Ao, do what pleases you. Nyemele gblɔ kple susu be nàwɔ vɔ̃ o ao. Nyɔe ƒe akpa dzi gblɔm mele. Ne èle ʋe me, nèle ŋkɔ nye se fifla ɖe. Enu yi mele gbɔgblɔ na woe nye be eƒe gbɔ me ɖe improve yourself. Megatɔ be eh leke magblɔe eh ame ɖe ne va na wò direction aƒe nazɔ ao Mawu aɖe wò dzi me ya wòle, seselelame ɖe wò dzi me ya wòle. Do what pleases you and live the best of your life. Fifi la wova lɔ abui do na mí Abuiawo nye ame be nyemaka ŋu o. Youtube ɖe, ele to le ɖe ŋunye le, nye me nya ne ame ɖe le youtube si o nɔ ʋe gbe gɔme de na youtube ta nye me ga di be ma ƒo nu youtube wo nu o. Ama, amatsie mi nya ɖoɖo ne mi nya sese. Aha, mibia ta se hafi miadoe. Aha, mebia dagbe na ame sia ame le mɔ dzi. Kɔsida me nenyo na mi. Mianɔ ka me.